Mizo black panther channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Aw le tun tumah chuan aibawk a chhiatna thleng chung chang landslide nasa tak mai a awm a chutah chuanin in-- tam tak luah ngam lo in a awm a chuan in ih in eng emaw zat kha lei min hian a hnawlh bawk a ni Pi van Lalruali leh Pu Mathew Lalchhanhima te pawh an ruang hun eng emaw chen zawn a ngai a Aibawk khawtlang an buai hle a ni tuna kan hmuh lai hi Aibawk lei minina. a tuamna street a kha a ni ta a chu chu kan han en zuai zuai anga aibawk lei mi nena khilai street a tih chhiat hma khi kan thlir ho leh dawn a ni tun tum cyclone remalina aibawk street a tih chhiat nasa taka lei min. a siam avanga eng ten khilai hmuna cheng tena an lo tawrh nasat zia khi video a kan hmuh ang khian kan hrethiam thei mai awm e. In tam tak chenna tlak lovin a siam a, in thenkhat chu lei min nasa tak khan a hnawlh bo a ni. Tin, tunah hian ruang hmuh loh te pawh a awm niin kan hria a. A hnawlh hmaa khilai street a khi tunah kan lo thlir ho dawn a ni. Aizawl lam atangin Lunglei lam panin kan tlan a tikhian an bangah khian khilai banga Airtel top up signboard intarna khi kan lei min Inatihchhia street a kha a in tan ta a khilai atang khian khilai len phei khi ti ta a ni. uluk deuhin kan en anga ih duhthusâmin a picture hi a siam rem theih lo va tunahloh chu ka theih tawp chuan ka rawn siam rem ve chu a nia aw tikhian an street helai Aizawl lam aṭanga a tawn tirh a lan dan chu tikhian khing khi a ni ta a ni. tikhan ka han tawlh phei leh hret a concrete rel kan hmu ta a ni khilai concrete rel khi kuminah chuan sak pum a ni tawh niin a hriat a hemi awm hmasa kan hmuh ang khan concrete tha pui mai kha lo ding tawh a khilai len phei atang chiah khian pi van rual pi van lal rual ite tuna chhiat tawk mek te puma thil te building ah ina ina kha a in tan phei ta a ni. Aw le, a hmasain tuna kan hmuhna lam khi Aizawl lam atanga Lunglei zaw Lunglei pana kan kal khan Khilai Street khi kan lut ta a.

Aw tuna in kan hmuh lai mek khi van duaina tawk mek pi van lal rual ite in len phei kha a ni a tuna in lo lang chiah hi hei hi pi van lal rual ite thenawm chiah a. awm a ni a tichuan hemi dawt chiah hian pi van lalruali te in chu a awm ta a ni.

Hei hi pi vân lal rual i te in chu a ni a chuan a piah ah hianin in dang kha la awm phei neuh neuh ta a. Khilai street kawmchhak kawngko khi sang deuh sang tak mai a ni a, amah erawh chu khilai a lang zin te khi chu a sang lo a, khilai a chhak lamah khianin tlang a la kal chho ta a. Khilai vel atanga force na lutuk taka lei min lei tawlh chuk khanin a hnawh chuk ta a, aw Kikkipi vanal ruali te in a ni a, a piah khianin an vawk chu chhumna in a awm bawk ta a, aw hei hi an vawk chu chhumna in a ni. A picture hi a rang lutuk em aw. in pangngai khi an mahni chenna in ni awm tak a ni a chuan hei a piah chiah a helai rangva awmna hi an vawk tha chhumna in te a ni ta helai sintex te awmna hi khilai vel khi a mam thla ta vek mai a ni video hmasa lamah khan in lo hmuh ang khan. video tir lamah khan ka rawn dah lan zuk tawh kha chuan a tawp lamah hianin ih a min hnu a video kha tawi te ka rawn dah leh dawn a chuta tang chuan in lo en mil thiam chho ve thei tawh mai chuan ka ring a hetia han sawi ringawt hian chuanin va sawi tur teh chiam hi a awm vak lo street view ah hian chuan-- a hmuna kan kal a special report kan va pe a nih loh hian chuan sawi tur teh vak awm lo a amaherawhchu chu a min hma leh a min hnu hmu duh tan khan ei en duh tan khan a a tha ve ta a ni hetiang hi ihh a min hma kha a la hmu lo tan chuanin a min hnu khan-- danglam na teh vak kha a awm lo a amaherawhchu chu ihh a min hma kan mitthla kan lo hmuh thiam theih nan khitiang khianin ka rawn ti ta a ih a min hnu khianin khitiang ang khi a lo ni maw tih kan tih theih nan khanin khitiang khin ka rawn dah chhuak ta a ni theih tawp chuhin ahh duh ang tawk phei chuan kan tifiah in-- Hmuh nuamin kan siam thei lo a, amarawh chu ih kan hriat thiam theih nan a rawn tarlang zawih zawih a ni e. A in zawng zawng hi tute nge an nih tih kha a hmun a mi te kan va zawt kher lo a, amarawh chu ih khilai phei khi an riak chhuak deuh vek a ni. awm ngamna chi ni lo a lei min kha a rap thlak lutuk a khilai pheiah khian in mahni ina tuna riak tang chu an awm lo vang. Pakhat mahna awm ka ring tawh lo a tuna mi kan in kan hmuh tak hi he he building ah hian pi van lal ruali fate pahnih kha hei hi api te in a ni a an lo riah chhuah lai tak a ni he inah hian ih an lo riak chhuak a he in pawh hi tunah chuan riahna ngam a ni tawh lo va chirh khan a ti ber vek tawh a ni video hmasa khan ei a tir lamah khan in lo in hmu ang deuh khan ih a ber vek tawh a ni. helai building sen hemi a piah phei aw tuna kan tih lan na lampang helai phei te hi. an la den zual lai te pawh chu a ni mai thei a helai phei te pawh hi ah riak an awm tawh lova ihh helai phei hi a thui phei ve zek leh nghal a. Hna tlangte pi ban lalrual te ihh ka mi an thlalak an tarna hmun te pawh ihh kan va la thleng phei lova ihh maw changin kan ti-- lang phei ri ri ang a heng lai phei te pawh hi ih a felh thla deuh vek maiin ka hria. Aw a kar lak loh kan luh phei lai khianin ah kan kal phei lai khianin ah kan thu tlem te kan sawi ve lawk ang a ka video street view siam hmasak hmel thum a mi kha Pathian zara. one hundred k kha viewers ka lo nei tling ve der mai a in zar ah ka lawm hle mai tichuan ih subscribe te kha min lo theihnghilh sak lo ila video te hi a tam thei ang ber min lo share chhuah sak ula ka lawm ngawt ang awle thlir chhunzawm ang. a sound hi ah background music ang chi te hi ka dah ve lem lo va a raw deuh mai thei a mahse a thlir dan min lo thiam sak dawn nia aw helai hi ihh helai te pawh hi helai building mawi tak mai pawh hi-- tunah hian a luah ngam lo va helai phei hi hotel ni pawn ka hria a nghe nghe in a umm helai building tak hi building mawi tak mai pawh hi tunah hian luah ngam lovin a awm a ni a building a khi chu a chhe chuang lo va amaherawhchu a min leh te an hlo vangin-- a building nei tu te a luah tu te luah lai mek te an riak chhuak nghe nghe a ni khua kan thlir dawn a chhum te a lo tam riau mai leh nghal a chhum a zing chuai a khi lai atang hi chuan thui tak hmuh theih tur ah ka rawn ngai deuh a amaherawhchu chhum a tam em vang khian.

Helai vel khi RV atan tunah khian an hmang niin kan hria a chu chu khilai khi a hmawr bawk deuh na chu ni tawh mai a umm khilai lawkah khianin building pakhat a hnawlh bawk a hnawlh bawk a hemi piahah khian a piah building khi a building hnawlak kha a ni leh ta a. An van duaina helai van duaina tawh pawh hi a theu neu lo hle mai a rap thlak hle mai a ihh van duaina tawk te kan tawrh pui a mihring remruatna ni lo khuarel chhiatna hi ti tak mai a inveng inkhua a lo-- thleng ve mai hi pawi kan ti tak zet a ni khilai building phei velah khianin ihh an inhmukhawm a tikhan ahh thingpui te an lum a khatiang khan arvi atan te an hmang a khilai building khi tun a lo lang det det khi tlang ami khi khitah khianin-- mi van lal rual ite nupa thlalak pawh kha ih an tar ta a banner kha. Khilai hmun vel khi a inhmuh khawm na helai bawr vel hi a inhmuh khawm na a ni e. heti hian lung lei lam atanga Aizawl lampang kan hawi leh ta a Aizawl lampang kan hawi leh ta a Muangchangin kan view phei leh rei rei dawn a nia enchian leh duh han bih chiang leh duh te kan awm takah lung lei lam atanga. thlir ah phei khanin lunglei lam atang khan kan kan han vin view phei leh dawn a ni. Tawngka a report han pek te hi ka ti ngai meuh lo va ka hawl sual nawk nawk reng mai a ngaihtlak te pawh a hahthlak deuh mai thei a min lo hrethiam hram hram dawn a nia. tichuan subscriber duam tak tak te ka lo neih belh leh zel a in la in zar ah ka lawm khawp mai chuvang chuan he video hi ka rawn siam nawn leh sak a ni a ihh subscriber te in rawn pun chak a viewers te ehh kan pun chak chuan video han siam leh zel te hi a phur awm a. Video siam leh hun hi keimahni zawk hian in kan nghak hlel a tichuan ih a next ah hian in hlim en lampang hi han tih lan ve ka tum a ama erawh chu hlim en lampang hi ka bel lutuk lo vang hian in duh ang tawk in ka tuai mam thei lo va hei pawh hi ka tuai mam thei lo tho chung in. a minna lai vel tak kha han ngaihtuah a ihh a location a saw ka hmu thiam tlat lo a aizawl lampang hi chu imm pu van lalpianga video atang khan a minna awm ang vel a kha ihh ka street view atanga ka hmuh a kha khalai an arvi vel kha ni tlat khan ka hria chuvang chuanin ihh-- khilai vel khi ni tain ka hria a, kan chhui chiang ta a khilai vel khi lo ni ngei a, ka rawn chhawp chhuak ta thei ta a ni. Tam tak hian ihh kan la hre lo a street view hi. Hei hi ahh google street view a ni a kan la kan la hmang ngai lo a tin a video a siam te a lo ni ngai lo bawk a hetiang leimin leh khuarel chhiatna thil ah hian a tangkai khawp mai a street view ina a hmuh theih chin a nih chuan amah erawh chu street view hi imm khitiang main road kawng an deuh ngawr ngawr khi a nih thin avang khian kawng an-- piah lampang hi hmuh thui hi a har khawp mai a kawng atanga ah view te hi a nih tlangpui avang hian kawng atanga lang thei lo hi chu a va view theih em em lo a google map atanga kan han view hianin inchung hi a lang thup ringawt mai a. heng an in tuna an bi an in lo pian hmang ang chi te hi hriat a har em em mai a ni ih an in hmel hmang a hi a chung chiah hi a lan thin avang hian hriat thiam a har thin a aw khi lai vel khi pi van lal rual hi te in kha a ni a aw leh kan let chhuak leh tep tawh a thil dang kan sawi kai teh duh a nih chu ih Aizawl lam atanga han luh phei khanin. kan sawi ve nual tawh tho khan ka hria aw tikhian airtel lo in tarna lunglei kal thin leh aizawl kal thin chuan lunglei lam atanga aizawl kal thin leh aizawl atanga lunglei pan thin chuan kan hmuh chiang hle mai thin in ka ring khi lai vel khi chu in bel ve theuhin ka ring. Awle tunah chuan ih khimi kan street view pangngaia khi chu kan lo duh tawk dawn tawh ang a pu pianga video a mi ih a street a kha lo en mil ta ila keimahni theuh khan tikhian lei min te pawh hi a nasalh ziah te pawh khi tikhian kan hmu thei ang a. leivung khi a tlin hian a tling khawm ten ten ten tun mai a ni tikhian maw ih duh ang tawkin a fiah theih lova amarawh chu a video kha download a ih khatiang a han tih kual kha a ni lova ihh tuna street -- street view atanga kan hmuh nen khan eng nge tunah hian a danglam na tih te kha engtiang takin nge a sawk tih kha mipuiin a kan hriat theih nan khan ih a hmun a va kal ve kher lo leh a video lo en remchang lo chang fuh kher lo te pawh kha kan awm thei a ka subscriber ema ih channel bik atanga lo en thin te chuan. tikhianin khilai vel lei min nasat zia kha tikhian kan hre thei ta khilai street a effect nasat nat zia kha ihh kan hre thei bawk ang a khi khi a hma englo a inrel awma kha a tha deuh a an lo sak leh tak a kha a ni ta a nih hmel ta khi khi building khi a thar a tiin ka hria a a hma kha street view ah khan khi khi kan hmu tlat lo a tunah khi chuan a lo awm tawh ta a. Awle ka ti zawng kha kan video thlih tho theih che chuan sela video leh ah ka inhmut khawp leh tawh ania.